Fi wedi bod yn rhan o'r cwricwlwm newydd ers y cychwyn. Uh, o'n i'n rhan o'r cohort cynta o ysgolion oedd yn rhan o, oedd yn ysgolion um, Innovation Schools neu Pioneering Schools o'n i'n cael yn galw pryd hynny. A bellach uh, eleni, i ni'n rhan o'r ffocws newydd, sef um, i ni'n ysgol braenari neu'r Innovation Schools. Ers i ni gael yn penodi neu'n ariannu fel ysgol braenari, y ffocws yw edrych ar cwricwlwm ar lefel ysgol gyfan a gweld sut i ni'n gallu datblygu cwricwlwm yn strategol um, a ffocysu mwy ar sut mae e'n mynd i weithio ar bapur, um, sut mae'n mynd i effeithio falle ar staffio ni. I ni'n edrych arno fe ar sawl hain mewn gwirionedd, i ni'n edrych arno fe lefel arweinyddol, pwy sy'n arwain, sut i ni'n arwain e, ond hefyd fi'n credu mae'n treiddio reit lawr i bethau fel sut ni'n mynd i fesur cynnydd ein disgyblion ni hefyd, felly mae'n digwydd ar gymaint o lefelau. Un o'r prif ffocysau um, i'r athrawon o fewn um, y cwricwlwm blwyddyn 5 i 8 yma yw datblygu addysgeg newydd ail edrych ar y dulliau o addysgu, edrych ar y deuddeg y gwyddor addysgegol sydd yn y ddogfen gwreiddiol a yn arbennig edrych ar arloesedd ac arbrofi. I ni'n lwcus iawn mae ysgol tair i ddeunaw i ni fan hyn sy'n golygu bod gyda ni blant bach yn dod mewn um, i'r cyfnod sylfaen yn dair mlwydd oed a ni'n mynd â nhw ar y daith reit trwyddo i ddeunaw gobeithio lle i ni'n um, danfon nhw mas i'r byd mawr naill i'r brifysgol i uh, prentisiaethau, byd gwaith. Um, i ni'n ffodus iawn iawn fan hyn uh, o ran uh, i ni'n gallu cydweithio traws gyfnod yn rwydd iawn. Bydd ni'n cwestiynu trwy'r amser pam nag yw'n dysgwyr ni yng Nghanol Llwyd 5 yn gallu bod yn annibynnol. Ac wrth gwrs, wrth edrych nôl, ni'n gweld yn union beth sy'n digwydd. Y daith yna, cyfnod sylfaen i cyfnod Llwyd 4, yn tynnu'r annibyniaeth yna i ffwrdd. A un o'r pethau mae'r cwricwlwm newydd yma yn caniatáu ni wneud yw i wir ffocysu ar roi'r annibyniaeth yna nôl i'r dysgwr. Um, Mae'n gallu bod yn heriol, mae'n gallu bod yn anodd i athro sydd yn moyn rheolaeth, moyn sicrhau bod nhw'n gwybod ar ddiwedd gwers pob plentyn wedi dysgu hyn a hyn a hyn. A mae rhaid iddyn nhw roi ffydd yn y plentyn, ond mae rhaid iddyn nhw hefyd cydnabod dyw pob plentyn ddim yn gallu gwneud a gweithio'n annibynnol. Felly mae rhaid ffindo dulliau o annog y disgybl i gael yr hyder i weithio'n annibynnol, adnabod y rhai sydd ddim yn gallu, a falle eistedd gyda ambell i un a um, magu'r hyder neu um, roi strategaethau mewn lle er mwyn helpu nhw i fod yn fwy annibynnol. Yn ni yn treulio amser ar ddiwedd pob sesiwn, pob hanner tymor, yn mynd trwy broses o ll- o lais dysgu bobol gweld beth ma' nw'n teimlo sy 'di gweithio'n dda a be' 'dyn nw ddim yn teimlo sy 'di gweithio'n dda gweld be' o lle ma' nw 'di elwa lle 'dyn nw ddim a yn defnyddio hynny yym er mwyn lliwio ein cynllunio ar gyfer yr hanner tymor newydd. Yym. Dyw'r cynllunio byth yn dod i ben. Ma' raid i ysgolion i fuddsoddi a'r buddsoddiad gorau gall unrhyw ysgol wneud yw rhoi amser. Ni wedi bod wrthi ers 2016 a bob blwyddyn ni'n trial symud yn gwaith ni mlaen, uh, dysgu o'r hyn ni wedi wneud a rhoi her newydd i ni'n un hunain. O'r cychwyn cyntaf, uh, y brif neges fi wedi rhoi i'r staff o fewn yr ysgol yw dydy hwn ddim yn mynd i fod yn lwybr hollol syth. Ni'n mynd i wneud camgymeriadau ac Mae'n well wneud camgymeriadau, wneud nhw'n gyflym, dysgu ohonyn nhw a symud mlaen. Sdim eisiau ofni cael pethau'n anghywir, y prif ffocws yw dysgu o'r camgymeriadau ni wedi wneud. A fi o'r farn, ni'n dysgu mwy o bethau sydd ddim yn gweithio nag o'r hyn sy'n yn gweithio. Ni'n gofyn i bawb i gymryd risg fan hyn, ni gyd yn cymryd risg, ac wrth gymryd risg, mae yna bethau mynd i fynd yn anghywir. Um, ond mae hwnna'n dangos bod chi wedi treialu, bod chi wedi ymdrechu, chi wedi mynd i dir newydd, chi ddim wedi bod iddi o'r blaen. Um, a dyna'r ffo, dyna ffordd o ddarganfod dilliau newydd, atebion newydd um, a'r ffordd i'r dyfodol.